Elo an wëllkomm zréck bei engem neie Video. Wéi ech a mengem leschte Video schonn ugekënnegt hunn, wäert ech haut meng 1500 Meter vun de European Team Championships kommentéieren. Dat ass eppes wat ech selwer nach ni gemaach hunn. Ech fannen déi Videoen selwer ze kucken awer immens interessant a flott fir ze gesinn wat esou am Kapp vir geet a wat een sech am Virfeld fir d'Course virgestallt huet a jo, wéi d'Taktik sou war, wat ee sech iwwerluecht huet a wéi et dann am Endeffekt ginn ass. Also fänke mer emol direkt un. Jo, fir d'éischt emol weess ech nach, dass mer einfach éiweg um Start stungen. Et war mega waarem, mir hate schonn gutt 20 Minutte Verspéidung an iergendwéi, jo, ware mer déi ganzen Zäiten am Callroom, wou Verspéidung war, well et ware puer Feelstarter bei der Course virdrun. An jo, dunn hu se eis endlech rausgelooss op d'Pist, wou awer kee Schied war. An dunn stounge mer do awer nach éiweg, wat wierklech zimmlech nerveg war. An du goufe mer och op de Start opgestallt, an do stounge mer dann och nach mega laang, ouni dass iergendeppes geschitt ass. Am Virfeld, kann ech iech awer nach erzielen, hat ech mer d'Startlëscht ugekuckt, déi mat perséinleche Beschtzäiten a Seasons Best, Ugewise goufen d'Leit an op den Team Championships ass et jo am Fong ganz praktesch, dass nëmmen ee pro Land do ass, sou dass ech mer einfach gemierkt hunn, op wéi e Land ech quasi oppasse muss. Bon, déi grouss Favoritin vun der Course war d'Möller, dat ass Dänemark, wat nieft mir stung. Och an dann weess ech nach, dass d'Slowenin an d'Israelien zimmlech staark waren an dass ech op déi oppasse misst. Bon, dann d'Zypriotin, déi kennen ech och vu ville Courssen. Dat huet dës Saison keng esou eng gutt Saison, mee dat wollt ech op alle Fall och net ënnerschätzen. Sou, elo si mer gestart. A jo, mäin Zil war et, fir wierklech net esou wéi bei der 800 de Feeler ze maachen, datt ech mech ze wäit hannen areien, mee datt ech mech gutt virplazéieren, am beschten net als Éischt, fir datt ech net fir den Tempo suerge muss, mee esou datt ech banne lafe kann an jo relativ wäit vir sinn. Also esou Zweet, drëtt, véiert Positioun wier am Fong perfekt. A genau dat hunn ech gemaach. Jo, d'Slowenien ass no vir gaangen. Dat war eben eent vun deene wou ech jo drop oppasse wollt. An elo ass d'Möller do nieft mech komm vun hannen. An dat war am Fong ganz praktesch, dass hatt déi ganzen Zäit esou just viru mir gelaf ass, fir ze gesinn, jo fir hatt eben déi ganzen Zäiten ze gesinn an ze reagéieren wann hatt e Move mécht, well ech mer geduecht hunn, dass hatt wäert ee laange Sprint agoen, dat heescht esou ab 800 to go, dass et do géing progressiv méi séier ginn. Dat war esou meng, jo, Prognos vun der Course an hei gesäit een, dass mer einfach Jo, schéi lafen an lo schafft sech d'Zypriotin bëssen no vir, wat am Ufank hannert, also hannen am Pak war. An dat wosst ech eben, also och wann ech dës Saison all Kéiers virun him war, wosst ech awer, datt ech op hatt oppasse muss. An do mécht hatt bësse säi Move, datt hatt eben och net agespaart ass. Bon, do an där Positioun, wou ech sinn, ass am Fong net schlecht, mee wa lo nach méi Leit laanscht gaange wieren, wier lo net esou gutt gewiescht, well ech awer dann agespaart wier. Dat heescht, ech wosst ab do, dass ech oppasse muss. Lo kënnt d'Israelin och do dernieft nach, an dat war eeben och eent vun deenen, wat a menger Zäit, also a menger Beschtzäit ongeféier, dra war. A wéi ee lo gesäit, schaffen ech mech e bësse eraus, datt ech net méi banne bannen am Couloir sinn, mee datt ech ka reagéieren, wann eppes geschitt. Well lo gläich komme mer eben op, also lo ass 800 to go, a wéi gesot, ech war mer sécher, datt Oder ech hu geduecht, dass de Dänin ablo géing Misère maachen. An do schaffen ech mech am Fong progressiv bësse eraus an eng besser Positioun, fir mat kënnen ze reagéieren a fir net agespaart ze sinn. Well den Tempo ass trotzdem relativ lues, soudass nach vill Leit derbäi sinn, déi och ee séiere Finish kënnen hunn. An do gesäit een, d'Israelin geet no vir, d'Dänin geet no vir. An dat war de Moment, wou ech mir geduecht hunn, ok, elo kënnt Five Hundred To Go. Dat ass esou de klassesche Moment, wou d'Post abgeet op der 1500. An do misst ech wierklech waakreg bleiwen. An elo gesäit een, datt ech e bëssen drécke muss, fir datt ech erauskommen, well d'Dänin elo ufänkt vill méi séier ze ginn. An et war mer kloer, datt ech jo, him nolafe misst. A wann hatt net de Move gemaach hätt, dann hätt ech en ab three hundred to go gemaach. An jo, lo war einfach jo, dru bleiwen, dru bleiwen, dru bleiwen. An jo, hei gesäit een elo, dass sech dat Feld zimmlech séier auserneen zitt. an ech sto relativ wäit bausselaach vum Couloir, mee ech souguer ee Moment geduecht hunn, ech géing laanscht hatt goen, ech mech dunn awer dogéint decidéiert hunn, well et awer nach zimmlech wäit war, an jo, firwat sollt ech him den Hues spillen? Genau, an do mierkt ee wierklech, dass dass et richteg abgeet, dass se hatt och sprinte muss, an gesäit een a mengem Gesiicht, dass ech gutt kämpfe muss, Jo, déi lescht 120 ass nach ee Moment wou ech probéieren emmer eng Kéier ëmzesetzen an aus der Kéier eraus probéieren ech souguer laanscht et ze goen an ee Moment hunn ech och geduecht, ah du kënns drun, du kënns laanscht mee do schalt hatt dann eng Kéier ëm a ka fortzéien. Mee jo, ech sinn immens frou wéi ech awer nach gelaf sinn, wéi ech esou meng Form konnt halen an virun allem dass ech déi aner awer hannert mir loosse konnt an jo et huet een och gesinn dass hatt wierklech kämpfe misst trotzdem wann een dono nach also an enger anerer Astellung oder op Fotoen huet ee gesinn dass déi lescht 100 him och net esou einfach gefall sinn. Ech si frou driwwer wann ech Top-Athleten einfach d'Liewen och schwéier maache kann a si dofir kämpfe musse fir ze gewannen an dat elo net een easy win fir hatt war. Bon, vläicht war hatt och méi locker wéi et elo ausgesinn huet, mee dee leschten Tour war schonn relativ séier, sou datt ech net mengen, datt dat elo easy peasy fir hatt war. Bon, dat war Lo meng 1500 op de European Team Championships a Kroatien. Ech sinn domat der Zweet ginn, konnt 11 Punkte fir Team Lëtzebuerg sammelen, wourop ech och immens stolz sinn, dass ech jo dee Weekend vill gutt Punkte fir d'Team sammele konnt, och wa mer leider ofgestige sinn. Mee ech mengen, jiddereen dee Weekend huet einfach säi Bescht ginn an dass ech dozou een Deel bäidroe konnt, mécht mech schonn immens frou. Jo, meng Taktik ass an dësem Fall scho gutt opgaangen, och wann ech do net gewonnen hunn. Mee ech hat och Chance, dass ech iwwerall esou erauskomm sinn, wéi ech erauskomm sinn aus dem Grupp. A sou Courssen ass et immens wichteg, fir einfach waakreg ze bleiwen, fir ze wëssen, ween déi aner sinn. Ech sinn net ëmmer ganz, ganz gutt virbereet, wie esou meng Konkurrentinne sinn. Mee an där dote Course, wéi gesot, war et einfach, well ee sech einfach d'Land verhale misst. jo, puer Leit waren nëmmen, wou ech wierklech am An behale misst. Dann ass et wichteg, u seng Taktik an u säi Kënnen ze gleewen an aktiv ze sinn, waakreg ze bleiwen, fir dass, falls et net esou geet, wéi ee sech dat virgestallt huet vun der Taktik hier, dass een awer ëmdenke kann, reagéiere kann. An dann heescht et einfach, un sech gleewen, alles ginn, wësse wat een trainéiert huet a bis zum Schluss kämpfen, well et weess een ni, Jo, ob dee virdru sech och verpoukert huet oder nemmi kann oder abrécht oder wee vun hannen nach kënnt. Gitt mer een Daumen rop wann der nach méi esou Videoe wëllt gesinn. Wéi gesot, et ass net esou ganz einfach fir d'Coursen a voller Längt an esou professionell gefilmt ze kréien, well eben net vill Course vu mir esou gefilmt ginn an ech dann a sou Coursen déi gefilmt ginn och meeschtens net mat virbäi lafen. Abonnéiert de Kanal wann der méi Video vu mir gesi wëllt. Loosst mech an de Kommentare wëssen wat der vun dësem Video denkt oder wat der nach fir Videowënsch hutt an da gesi mer eis am nächste Video erëm. Ciao!